So we wan tell the men dem the kind women wey dem need to run no be say women too no get the kind men wey dem need to run away from o dem get o ehem so make men no start to dey dance alantana o men too una get the one wey women no suppose to uh, follow o because una sef get for body as women get na so una sef get una own una own for body too some men really pack am for body water water anyways make we concentrate on women wey you as man should never even consider marriage with if you want your peace of mind yeah If you want peace of mind, you no want a story of had I known, stay away from these women. If you want to enjoy marriage, enjoy relationship, enjoy healthy relationship, healthy marriage, stay away from these kind women. No even no reason them for marriage. Because marriage na lifetime contract. and you suppose to evaluate am well well before you go sign the paper o say you wan get healthy relationship no be something wey you fit do only on your own alright uh-huh. no be just by avoiding the wrong kind of person or finding the right kind of person na two way street yo It is no no dey e no dey always dey easy knowing who dey best for you when you no even know how he or she fit turn out in the future or however e get some signs eh, wey you go see some character wey you go see for some kind people wey be say you go look am say mba o when I see some kind this kind behaviour behaviour when I perceive this kind character make I tear it to avoid wetin future gbege. for inside marriage. Number one on top of the list on this type of women wey you suppose to do buy garri for no even no even need to come close to them. You see these ones dem eh, they dey call them users. No guy for this world wey I know go like to come across that kind person babe wey dey like to use guys. Huh? Ah? No no no no no she just want to be with you o. she just want to dey there make people dey she dey make people dey see you with am she dey use you as gate pass she go get close to you make you fall in love with am just when e be like say ah i don find the one na him be the person na she be the koko na she be the real deal the mvp boom. she go put you one side carry your friends dem jump on your friends dem anybody wey you know make sense pass you she dey use she dey use person she's just a user she wan dey with your best friend but she also wan dey use you as gate pass she wan dey with this one bobo but she wan dey use you maybe for noodles She wan dey with another person but she wan dey use you as recharge card boyfriend. She wan dey with a particular one but she wan dey use you as the one wey go dey wey go dey fund um maybe wey go dey fund am for maybe shoes and bags, the one wey go dey pay for her cream or the one wey go dey pay for her soap, her toiletries. She go dey with this other one then na you go dey buy fuel for motor. she go dey with this other one na you with the person wey go dey uh, wey go be the person wey go dey in charge of maybe food stuff you no know say some people still save guy's name emeka food stuff ew dem go put another one sikiru recharge card na so some more baby take take save guys name o sikiru recharge card so anytime wey dem need recharge card na you be the bobo wey dey supply dem na sikiru go dey supply dem recharge card eh the ones wey dey drive motor dem fit save another person o- another person name eh eh hamidu eh eh petrol If their motor get problem, na you be the person wey go dey supply them or go carry mechanic come give them. Anything wey happen to their car sha, na you go dey foot that bill. That dem be users. Those people are users and they go also follow dem be users in short they are users and they like money well well. Those ones wey go always dey demand for money too run away o, no even consider these ones dem as wife material. eh this other one na people wey dey very materialistic and dem like money no be small dem like money die and not just liking money to make the money by themselves na to dey ask you for money two four seven dem get one thing wey dem wan use money for dem no ready to carry their money do am o na you salt finish for their house na you go buy salt pepper no dey atagungu don finish dem go call you atagugu you go recharge uh, dstv you go buy fear you go put netflix for am you go bedsheet tear you go sew am im bra don cut you go buy uh, the e go remain make you buy for the make you pay for the air wey im dey breathe water finish for house you go buy water e no get seasoning cubes na you go buy am e go ask you money for everything e go e go demand for toothpaste money toothbrush everything e dey very demand everything na money money una no fit get conversation like this make money matter no follow and no be say una dey discuss how to make the money o na how you wan take collect money how far na money for recharge card you drop that one finish okay how far that money for this one for shoe money for bag all the whole one bed wey dey this life wey dey this world him dey attend all the parties dem and na you he go dey use dey foot the bills you go buy all their shebi wey dey this life for am you go also pay all their shebi money for am alapa stainless alapa ṣiṣẹ you no dey ready to do anything with him hand e no dey even when he dey hustle the hustle he dey feel entitled as long as say you and am dey run things you suppose to run everything wey concern am very material see this one e be like when somebody dey rob you na robbery be this one o but e just be like you know the robbery dem no carry gun dey rob you but na robbery e be e no carry gun or knife put for your for your body but e dey rob you broad daylight

although some people get phobia for cooking yeah i know say some people get phobia for cooking but at least they dey make small small attempts mm, they no just wan know how to cook they no just wan know they don't know they, won't, they don't want to know they don't want to be inconvenienced in any way in any way she go let you fend for all her needs

Im no get any way wey im dey support di relationship financially. Dey no dey dis kain ones dey no dey support di relationship financial um financially in any way. Some men dey married to some of dem like dis. Some men dem marry dis kain lady now wey we dey talk about put for house and dem dey hear wen um dem dey hear am um because dem dey give am to dem woto woto. Woto woto dem dey give am to dem woto woto. Hey, the another one wey you know so you wey dey single like you go come for our pool party now and you go see some girls I ho- I pray that you no see this type o. Oh. This type will not come to our pool party biko all these people wey I wan mention just shine your eyes well well alright uh-huh. shine your eyes well well o. Oh. This type make e no follow come. Shine your eyes o. This ones hey e get this other one too wey you no suppose to consider marriage with you. You see that one eh wey dey struggle with insecurities dem. Hey ah this lady go do anything and everything to keep you or chase other girls dem away from you. eh na so she go constantly dey talk negatively about herself o yes and na so too she go dey monitor you like eh she go do everything everything Their insecurities no get part two. Go check your phone oh. You go click all the female contacts wey dey your phone. You go send them message. Stop calling my bobo. Stop calling my husband. So you no even know the one wey be business partner oh, and with the one wey no be business partner. You no know the one wey dey parole with oh, and the one everybody wey be woman when you see there, you no suppose to date woman oh. As long as you dey date them or you marry them, you and woman no suppose to stand talk. You and woman no suppose to do anything. no be say you even be womanizer o or you dey run any package you know with any woman o okay i dey talk about the man wey no cheat o wey him hand clean na dem go come call who be that as long as say na woman dem fit even collect the phone from your hand you know how many men wey their women don break their phone. wey dey don scatter their laptops dem, wey dey don destroy business relationship wey go put food for table o because sey na woman carry the contract come, because the girl wear mini skirt come follow am talk, because dem see sey ah e be like sey this babe fine pass me o, my husband or my nwa bobo eye fit dey enter am, their insecurities dem no get part two, your text messages o, your WhatsApp messages o, infact dem go clone am, dem go clone your WhatsApp. so di message go dey go straight and na so dem go dey fire di pipo dem messages dem so many men dem don lose business opportunities big big contracts jobs because of dis type of women dem don spoil ground for dem seed wey dem don take how many years eh, em sow wey e reach time for dem to harvest

Then some of dem dey see dia own pikin wey be daughter as a threat to dia own marriage. Hmm. Hey, dat kain insecure woman, run for am o, no consider marriage wit am o, eh, because hey hey, babanla monitory spirit wey pass am no reach here. Hmm. E get di one wey dey act like pesin wey possess wey demon possess am. see that one eh wey be say na na dey laugh another time just squeeze face nothing do am o mood swing na so e go dey swing mood like uh, like pendulum na so im mood go dey swing dey swing like weather na na na na dey laugh o next thing now pa im mood just change face just change begin dey act like person wey you know dem set from village quarrel don start every time him dey find one woman eh, this thing for your phone he go ayayayayaya this one get familiar spirit he go pick up fight every time every time every time every time dey do like person wey demon possess and e get the one wey be say eh Mrs complainer or Miss complainer na we go call am everything no dey dey right everything is wrong everything is wrong e no get anything wey dey dey right e no get anything wey you dey do wey dey right o everything you do for am na wrong level e dey always enter everything you do for her na wrong level e dey enter He dey always forever dey find the wrong fault yo with everything wey you don do for am o or wey you go still do for am o whether you do for im family members o e no get one day for this life wey you know wey e don tell you say ah baba ebeji o eh my bobo o ah thank you very much you for this lai lai you buy am her favourite uh, perfume you go complain say this This fragrance now, e get eh, e get two colours. Eh, why you no buy the colour blue own? Why na colour yellow own you go buy? You buy you buy am as her bra her bra size eh, or maybe her bra. You go tell you say why you go buy eh, condom bra? Why you no buy lace own? Ah ah, you say ah let me help cook food yo, so that eh, you go fit take care of eh, children o. Na lie yo, salt too much for inside this

Hmm. Oh. Complain, eh? Oh, yeah, yeah. e go make you eh, lose confidence for yourself if care is not taken you go begin dey second guess yourself you go begin dey doubt yourself say ah ah you sure because na so you go dey you go dey ring am put for your ear every time every time in fact eh Even everything is not just right. She just loves to hate you. And this thing go make you lose confidence and even self-respect. E dey kill man ego in the long run. If you marry am, he go just carry your ego like this, eh, kill am patapata. So run for that kind person o. Run from am. Hey, hey. Then we get the one wey be say eh, dey chop dog leg. if we put meter for the vagina eh the meter go blow they are very promiscuous hi pio pio waka e get this kind woman as nwa baby say you want to consider marriage with am well ayamilelu like my late precious uh, stepmom go say ayamilelu o marriage no dey there

Hey, she no dey ashamed of this type of life wey she dey live. Na she dey always dey get best friend. Na so so man man man man man full there as best friend and she dey use am dey cover up most times. I no so no get it wrong. I no talk say females no fit get guys as their best friend o. But you see this type of woman wey I dey talk about eh, dem go dey tell you say these guys dem be their best friend. Na lie for this type of ones wey I dey talk. Na lie o, dem dey use am cover up. Dem dey love you all of them. na na as in na if you put meter for their something the meter go burn e go catch fire very promiscuous people if you marry them just ready for high blood pressure because even dating them alone nko your blood pressure don sit down one place when your babe go comot or your wife go comot you no go fit just say ah Eh, na here e dey, na there you go meet am. Na lie, e don go collect. Every time e dey go collect, collect from this one, collect from that one, collect from this one, collect from that one. Na that kind person you still wan go put for house as wife? You dey with the cheating one baby, you wan go put am for eh, for house as wife? Go ask some men o wey their woman dey cheat wotowoto. Dem no dey find am funny o. The thing dey make some of them dey lose their senses o. The men no dey find am funny. Woman wey dem kill for house dey wa wa come be the hmm. Well, stay away from this kind women if you want to live long don't even consider them for marriage. And you see another type of women wey you no suppose to consider for marriage. You see that one wey believe say na you go come complete am. The woman wey never take her time to know herself, wey never take her time to know her beliefs, where she dey go for this life wey she come, her purpose for life, she never discover am. Why she's here, reason why Baba God dey plant am for this earth, she never discover o. She never know wetin she dey do, she doesn't know.

she go just dey default to your preferences your belief your relationship everything go dey default to am even your interest and friend the type of friend uh, wey you dey dey get she go just dey default on am this thing fit dey look like say ah ah this one dey make life easy for me hey hey hey hey na so the thing fit be e go disguise you like say ah ah this one no no get problem na it's making life easy for me my dear at first na so e go look for your face hey hey ah you see the lack of mystery and the depth na im go wear you down because healthy relationship involve two unique identities so by the time wey she go come begin dey find herself later in life ah you no go like the transformation o eh the personality wey im go transform into o ni like here o maybe she go come dey go dey transform into maybe wild child maybe that time before you meet am that time im dey form um Uh, that time when you never find yourself now, serious um, maybe serious um, uh, I wish we are which level I will put up. Somebody with a very laid back like this, uh, eh, and serious over make yourself warrior. when you come finally come find herself come sabi say ah i suppose to be this one i suppose to be that one that transformation no go sit well with you some men dey suffer this matter like this you.

Dem come dey wonder whether na the same person wey I marry. My brother, you marry the woman wey believe say e go complete you. And if you are a single lady dey listen to me like this so, make I tell you, no man born of a woman is coming to complete you. And if you are going about looking for a man to complete, you are on a wrong track. Even if you are a man and you dey listen, you dey talk say you dey find woman wey go complete you. My dear, there is nothing like that you. No woman, no woman born of a woman go come complete you. you need to first of all dey complete on your own na compliment na compliment e dey come compliment o your partner suppose come compliment you that means you already don find yourself hmm? you don already get your your path you don already discover yourself so this other person too don discover himself now come come together come form very kajad force No be sey everything you go put am one side um I no go just I no go start this business now because when I start am now um I no go see man wey go marry me I no go see man wey go marry me or make I wait make that man come make when he come complete me everything half half I no need to discover myself when I dis when I marry I go discover myself eh That woman go come now e go come complete me My dear, even from time immemorial Adam was complete before Eve came Go and read your holy book well well The first man was complete before Eve came o Eh, Eve did not come to complete him o Eve came to complement him And that is what a union supposed to be like. so if you go there they find that one wey that woman wey dey say complete i'm looking for a man to complete me and the way wey you see as she go dey dey behave oh yes member na she go dey do for you wait make she transform hmm. go give am to you wotowoto then e get someone o oh, And another one too ew some people marry this ones put for house o today eh dem no dey find am funny o dem get this kind innocent look for outside hey if you see am for night hmm no be wetin you go see if you dey with am in the morning she go be like one kind innocent person um some of them if you see them for early morning you go come dey wonder whether na the same person wey i see for night they get deceptive look woman wey no fit come clean to you if you do any i am not see i no even dey against any of this body enhancement whatever if you want to do it no wahala if you feel if it makes you feel good why not if not if you tomorrow you want to go do breast lift bum bum lifts hip enlargement butt enlargement breast augmentation and all of that you want to go trim your waist make e dey this one you wan do this one you wan change your nose you wan some of una go wear the padded butt and all that and then you carry on this deceptive look for a very long time you no go tell the man wey you and am dey with o oh. say this thing wey you dey see now e for real life o oh, no be like this e be o oh. because by the time wey i go in comot everything i no e, the thing no big like this o naturally o. Mm -hmm. You no go talk everything the person go come come come discover am like a story of a man wey marry um a lady wey get um wey be cancer breast cancer survivor so he marry am dem do um Christian um courtship so dem no get dem no have sex nothing they didn't even you no see the woman colour of pant until dem marry dem no marry finish o na that time the man come see say one breast Is na one breast him talk abi na two dem cut off? All along the lady dey wear you know um breast um padded um bra come put all the foam inside you know come make am be so the man no dey touch na no dey do anything now so he no know say na like that the matter be so at the end of the day by the time he find he found out Marriage was based on deception. Di tin lead to divorce. Wetin stop di lady from saying dat, See, you see dis tin, no be like dis e be o, dis na dis tin, dis na dis tin. So many women dey go ahead hiding tins from dia potential suitors dem because dem feel say if dem tell di man, di man go abandon dem. Tell di I go always tell pipu here dat there is somebody um wey want dat tin just di way want you just di way you are. na you be eh, im perfect eh, match. He no dey find somebody na you im don dey look for so if other person dey talk say ah i no fit do the eh they no want you because of just leave them alone there's somebody wey dey find you as you be no lie about as you be and wetin dey no lie about am if you dey wear padded belt and all that but when when you don dey i know say e fit be like something wey be um wey be wey you go make wey go make you feel a bit um uh maybe less confident okay but one thing wey you need to know be say when that right guy come eh no worry he go accept am full you go let am just know say when una don dey very comfortable and let am know say oga see you see this thing you no need to touch am or need to receive see this thing i wear padded uh, bum bum o the real one no reach this size o see this my breast i dey wear foam dey pack am join the real size of the breast because the man fit dey look am now come be say na that real the fake size wey him dey see na him dey fall for men get wetin dem dey look wey dey catch dem for eye you know say dem dey more visual we na we emotion dey carry us go Naim their eyes dey carry dem go well well. So maybe that thing they don see na wetin dey ah omo they don get picture for there and I like the one wey get small breast, I like the one wey get big breast. You come carry that one wey no be the size come give am, im dey look am think say na wetin e be. Real deal you go come see am later you go come dey talk say the man no suppose to leave you. Why e no suppose to leave when you dey deceive am? Why you no tell am the truth if you sef no be deceiver? okay then another one o oh, wey you need to run away from All right, no even bother to say ah no mm. nissan uh, let me consider am small for marriage matter no consider this time for marriage matter o oh. this one wey go always dey compare you with your with im ex e go compare you with im ex e no fit stay one day make e no tell you how im ex dey sabi iron cloth pass you How her egg sabi cook pass you? How her egg sabi kiss pass you? How her egg sabi dey in good pa- in bed pass you? How her egg tall pass you? Fine pass you? Do this pass you? Do I can why can't you just be like my ex? She, a day no fit just go without talking about her ex. Hmm. You dey there, you wan follow am, put am for house as as your wife. Well, I wish you good luck, yo, because eh, the thing wey you go see some of am your eyes your mouth fit no talk am finish if you marry that type the thing wey your eyes go see your mouth no go fit talk am finish woman wey you and am dey date wey be say one minute no go pass one day no go pass make you no mention im ex do this one im ex do am that one im ex do am that one somebody wey never get over im ex na you wan go put for house as your wife be ready hmm. and dem go dey make you dey do like say you fit beat their ex eh like you go dey you go dey make you dey they go dey make you dey feel like say you go score points and make me sef I score points na I need to prove to am say I better pass him ex oga you matter give yourself brain o road no dey that place o if you go well anything wey you see make you sha dey ready to pack am because you no go always match her expectation na x you x today x tomorrow x x x x x na you go dey hear hmm. then e get this one oh oh if you dey consider to marry woman no marry bitter soul o oh. ah wey go dey dey angry

because some of una go feel say na when una date the person na yanyanyanya akiko if you like you fit register am for therapy make e be say na the contribution wey you do for am to make im life better eh no problem if e come get better after the therapy then you can and you see say e don better then you can consider o but if e still dey like that you you come think say for your mind na marriage go fix am you are joking you dey joke you dey joke better joke hot one and na gunpowder you just wan carry your bum bum go sit down on top if e see a bitter woman you fit sign am sign up sign am up for therapy if you so wish say you and am go end to See as im therapy session be, if e don transform, e don change, e don see, then you fit e but e e then you fit go ahead but no be for that state o. You wan marry am as a bitter soul, my brother no be curse, you no go know peace o. There will be no peace in that home. Hmm. Even dating am alone no go get peace. That one wey be say if you greet you in the morning you go need to check time some babes be like that they can lie for africa when you wan dey with somebody you wan spend the rest of your life with somebody wey be say lie truth sef no dey im mouth e go tell you say today e dey for abalende when you check am e dey for yanapaja e go tell you say e dey for vi when you check am e dey far away for abule egba ah ah i am uh, at uh, eh, etimiyang na lie you when you check e no dey etimiyang If he dey for Ogun State, if he dey for Uyo, he go lie about everything. Even something wey no supposed to lie, he go lie. Some people get lying tongue. Hey, if you date somebody wey dey consistently dey lie about things, then you you need to think am ten times before you decide say you wan marry that kind babe. Oh.

eh for inside marriage or any relationship at all whether na relationship between man and woman one thing wey i know say men understand pass pass love na respect yo if you wan tell a man say you love am respect him Dat na wetin dem understand as love. You see all dis your mushu mushu e get the where e dey reach. If you do your mushu mushu reach and you no get respect for dat man, dat man go feel say you no love am. You see dat man wey you respect, you don im don feel say you love am. If you dey disrespectful to a man, he doesn't believe you love him. Ah! You wan marry woman wey go respect you, wey go respect your family members dem, respect your friends dem. So make your choice o. If you go marry the one wey go dey disrespectful to you, to pipu around you, to friends, you are on your own o. dem see plenty huh. and plenty o women wey you need to run away from no consider marriage with dem o if you do wetin if you consider am you are on your own mm, i tell you maybe one more then we go just close am for here you see that one wey be one way traffic wey think say marriage na all about am marriage dey e- e- you know evolve around am okay Re- sorry dey revolve around am wey you just look say im dey expect you to take all those um, you know you know dey see um, you know dey see say im get role to play for inside the relationship

one way traffic e dey use am approach if your marriage dey just one way traffic just dey do everything make you no get any role to play for the relationship he no dey play any role and he no wan play any role for the relationship if you ask am go tell you say men are expected to be leaders while the women are the followers followers nko dem say make you be zombie Dem say make e dey follow Bizombi, make e no get e no get any way wey e no dey play any role, just to dey follow igbigbigbigbigbi. E no go dey bored o, dey married to somebody wey go just dey follow igbigbigbi, one way traffic. Yeah. Somebody wey you no fit come, come meet, make you discuss business ideas with, make you rub minds with. Some men are married to such women. Do you know how frustrating it can be? Make you dey with a partner you cannot rub minds with. Ah! My brother, if you never enter am, you no go understand you go ask men wey don enter am wey be say some things dem wey be wey suppose dey within you and just your wife just because say the person wey you put for house na wa e just be the just ah no just wan use that word but e no just when an otondo i go just call am to make am mouth just otondo otondo for all levels e no even dey ginger to wan improve you go carry anything wey you wan you wan make decisions you can't even take this you no fit go follow your woman talk say ah this na this o oh, what do you think for where e no dey ever get anything to add or contribute for matter nothing Hmm. Well, I wish you all luck you if you go marry that kind person. And that one wey dey sabi control if you go marry that one you're on your own o. Oh. The wrongest person wey you go wan spend the rest of your life with na woman wey want everything to be her way to go her way wey eh, wey dey dominant wey be control freak wey dey act like say na su im dey na im be superior and make most of decisions for inside the relationship. Na she go pick the this one, na she go pick that one, na she go she no dey even re she no dey remember you when she dey take those decisions dem. She takes those decisions without your consent. You sometimes you go come begin dey find yourself inside the relationship am I still existing here?